Sinjuri nsellmilkom u nagħtikom is-serata t-tajba. U nerġa' nistedinkom għal sal programm ieħor mis-sensiela l-Kontro Rivoluzzjoni. Illum ħajkonna format daqsxejn differenti minn tas-soltu fejn is-soltu nkunu eh, jiena u s-Sur Filip Biti, illum ħankun waħdi però ħanuru siltiet minn konferenza li kienet saret fl-2022, f'Ġunju tal-2022, Dwar is-suġġett tat-teoloġija tal-liberazzjoni. Fil-Knisja kif ukoll fid-dinja, din is-suġġett huwa huwa reġa' qed ikun attwali. Kien hemm żmien meta kien donnu kien spiċċa per reġa' sar attwali. Fil-fatt ġimgħa ilu eh, għadu kif ħalliena eh, s-saċerdot Gustavo Gutierrez, wieħed mill-proponenti ta' din it-teoloġija, Eh, mu fil-waqt li forsi ma naqblux mal-opinjoni tiegħu aħna hawnhekk xorta eh, nitolbu għalih u nitolbu ħalli l-mulej teħisserħan ta' dejjem. Però kif ħanaraw hemm punti f'din il-kurrent teoloġiku rivoluzzjonarju li fil-verità ma tantx għamel ġid, ma tantx għamel ġid l-Knisja. Issa f'dil konferenza ħa naraw żewġ persuni, ħa naraw nisimgħu li reverendu Nicolas Duble li ħajati eh, jisu introduzzjoni. Din il-konferenza bl-Ingliż għaliex il-personaġġ huwa Peruvjan li ħajtkellem, jitkellem bl-Ingliż. Ġil għall-ewwel ħa naraw l-reverendu Nicolas Duble dana kien kiteb ktieb u jisu qed jitkellem fuq u fil-fatt ħa narawh jispjega u jispjega l-punti għaliex hemm problemi f'din l-interpretazzjoni teoloġika dik ngħidula t-teoloġija tal-liberazzjoni. Mbagħad fit-tieni parti ħanaraw l-dottor Julio Loredo, Peruvian, Sambat ta' u dim nitkellmu anki fuq il-ħajja tiegħu u l-esperjenzi tiegħu. U ħanajdu hekk huwa bniedem illi illi esperjenza u għex l-Amerika mill-Peru mill-Amerika t'Isfel, esperjenza anki l-impatt ta' din it-teoloġija kif ukoll il-problemi li nħolqu minħabba dan il-kurrent teoloġiku. Għalhekk l moħna u naraw li referendu Nikolas Duble ħatkun daqsxejn pjuttost twila ma interessanti ħafna li fejt li kien għal dakinhar. U tajjeb għaliex ċertu li notu każ għaliex ċertu affarijiet, ċertu kurrenti, qed jaffettwaw lilna wkoll anke bħala nsara fil-Knisja, mhux biss fil-Knisja tal-Amerika Latina, ma mad-dinja kollha speċjalment anke fil-Knisja Maltija, speċjalment dan l-aħħar ftit ta' snin. Għalhekk eh, nibdew bl-ewwel filmat u mbagħad ngħidu ftit kelmiet ukoll. Dr. Loredo, Directors of Pro Malta Christiana, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Dr. Filibiti

Reverendu Duble semma li l-teoloġi tal-liberazzjoni ma tfissirx li jekk inti ma taqbilx ma taqbilx mal-liberazzjoni u nkella ma taqbilx ma dik ngħidu l-talim soċjali tal-Knisja. Anzi, il-problema ta' teoloġi tal-liberazzjoni hija li tieħu ħafna minn dak li huma eksist, tieħu ħafna minn dak eh, li qaswar srani. Speċjalment saħansitra trid tibbaża fuq il-ġlieda bejn il-klassijiet, jiġifieri essenzjalment li min hu sinjur u min hu fqir invariabbilment huma għadewwa ta' xulxin, ment il-viżjoni nisranija hi li min hu nisrani u min hu fqir, min hu sinjur u min hu fqir, m'għandux għalfejn m'għandux għalfejn jidħol f'kunflitt, il-kunflitt isir biss jekk issir inġustizzja u hemmhekk hemm għandha tkun hemm il-liġi. Allura din l-idea tal-ġlieda bejn il-klassijiet hija idea żbaljata. Il-problema oħra tat-teoloġi tal-liberazzjoni hija li tant daħlu fuq l-enfasi fuq il- għamlu kważi l-idea ta' ġustizzja, l-idea ta' ta' li jkunu favur il-foqra, wassalhom biex huma stess ikunu kontra l-proprjetà. U hawnhekk tmur kontra drittijiet tal-proprjetà privata. Il-papiet kull meta ħarġu xi enċiklika soċjali li fiha defendew eh, anki l-ħaddiema defendew in-nies li huma fil-bżonn, qatt ma kkundannaw il-proprjetà privata, anzi l-Papa Leon 13 fil-Rerum Novarum, l-enċiklika li kienet famuża tant favur il-ħaddiema fis-seklu 19, jitkellem fuq il-proprjetà privata bħala garanzi anki ta' minnu fqir, ġifieri jekk il-bniedem il-ħaddim li għandu jenna fil-proprjetà tiegħu għandu mqardaron għandu kamra, dik hija tiegħu. Hija garanzija għalih. U allura ma nistgħux inkunu kontra d-dritt tal-proprjetà privata. U fl-aħħar mill-aħħar, skont eh, manki kif, kif smajna, ma nistgħux fil-tiftix għal ġustizzja naqbdu nużaw kitbit ta' kittieba bħal Marx u anki kittieba oħrajn kif ukoll teoloġi li huma spirati minnhom fosthom Gustavo Gutierrez, li donnom iktar da jenfasizzaw il-ġlieda bejn il-fqir u min hu sinjur, milli bdew jenfasizzaw lil Alla, allura spiċċaw biex ħolqu teoloġija mingħajr Alla, illi minnha nnifisha hija żbaljata. U dina minflok ma ħolqu utopja, minflok ma ħolqu ġenna fl-art kif kienu qed jimmaġinaw ħa joħolqu, spiċċaw biex ħolqu kunflitti u saħansitra l-istess Knisja marret lura u batiet. Issa, fit-tieni parti tal-programm, Ser nisimgħu lil Dottor Julio Loredo jispjega il-punti tiegħu biex biex nagħti daqsxejn spjegazzjoni u anke fil-ġimgħat li ġejjin ħa nispjega wkoll anke fuq livell internazzjonali il-ħidma tal ta' għaqda tal-ċettaw l-għaqdiet li huma ispirati mill-kunċett tal-kontroevoluzzjoni, ngħidlhom l-għaqdiet tal-tradizzjoni, familja u proprjetà, u Malta u pro Malta Kristjana. Biex nispjega daqsxejn, Julio Loredo kien meta kien żagħżugħ kien għadu ehm, kellu xi 19 sena hekk. Fil-Peru kien hemm eh, kien over kien hemm dittatura militari. U din id-dittatura militari kien bdiet ehm, anke timponi forom bil-mod il-mod ta' komuniżmu. Danna kellu jaħrab minn pajizu, kien ħarab kienu rakkontali meta meta kien ħarab minn pajizu wkoll. Umbat kien mar spiċċa l l-Italja eventwalment u kien daħal ma' din l-għaqda tal-li semmejna qabel waħda minn dawn l-għaqdiet. U ma' żmien beda jmexxi fondazzjoni la luċe luċe sull-est. Kienu għamlu ħafna ħidma dawn. Fi żmien meta l-Ewropa tal-Lvant kienet taħt il-komuniżmu u kienu ħadmu ħafna ma' nies li speċjalment insara li kienu kontra l-komuniżmu u anki jenu ħafna komunitajiet insara li kienu persegwitati dak iż-żmien. Illum Julio Loredo li jgħix Ruma u attiv ħafna fil-kamp kontra rivoluzzjonarju ġa kien ġi Malta drabi oħrajn qabel din l-okkażjoni jiena kelli xorti li ltaqa' miegħu sew Malta kif ukoll Ruma speċjalment fil-marċja per la vita, meta ġili ħadna sem fil-marċja favur il-ħajja kontra l-abort ġewwa Ruma u nista' ngħid li bniedem attiv, intelligenti u ta' ċertu anke ta' ċertu spirtu ex spirtu nisrani. Issa waqt li kwet li kien waqt li kwet jitkellem eh, Dottor Loredo ħaj spjega Mhux biss il-problemi kbar li kif ġa semma Reverendu Duble, imma wkoll kif illum il-ġurnata qed tħalli influwenza fuq din it-teoloġija fuq f'areas oħrajn. U dan qed toħloq ħafna problemi. Nixtieq insemmi wkoll xi punt żgħir ħalli ma niftehmux ħażin. F'xi mument minnhom għax aħna kellna ma stajniex nagħmlu konferenza kollha x'kieku għandna xi siegħa u nofs għaddejjin. Allura ħa naraw ftit minuti u Uħi minnhom eh, isemmi li eh, xuħut minn dawn it-teoloġi ġew mill-azzjoni kattolika. Hemmhekk bla ebda mod ma qed jgħid li l-azzjoni kattolika għandha xi ħaġa ħażina. Tifmu, qed jgħid li kien hemm xi individwi li ħarġu li ħarġu b'din l-idea. Fil-fatt ftit muta qabel ifaħħar ħafna l-azzjoni kattolika. Ġifieri ġifieri aħna anki hawnhekk meta nikkritik meta forsi ngħidu smgħu dawn l-elementi fil-Knisja Kattolika li ma tantx naqblu magħhom. ma jfissirx li aħna qegħdin nikkritikaw il-Knisja Kattolika, lanqas ma jfisser li aħna qegħdin nuru mibgħeda jew dispett lejn dawk li ma naqblux magħhom. Bħala Nsara aħna obbligati li mhux biss eh, li filwaqt li nirreżistu dak li, li narawh bħala ħażin, ma nurux mibgħeda anzi nuru mħabba u nuru rispett anke lejn dawk li ma jaqblux magħna. U naħseb li kif ħataraw anke fid-diskors li tisir hawnhekk dan huwa l-ispirtu li bħet issir din diskussjoni. Tkun sabiħa ħafna kieku anki eh, f'kuntest ta' konflitti anki fuq livell ta' knisja, kudant anki għaw Malta, jena anki fuq għaddisin jġildu ġifi, imma l-ispirtu jkun meta ma naqblux bħala nsara, flok ma noqogħdu nidħlu f'mibeda, nidħlu iva ma naqblux, iva nuru li ma naqblux, imma ma nurux disprezz lejn dawk li ma naqblux magħhom fis-sens mibeda u dawn l-affarijiet. Issa ħa naraw it-tieni filmat u u anki mbagħad nagħlqu bl-aħħar xi ftit ħsibijiet tal-aħħar. Grazzi. Um, the term was used for the first time in 1959 by Uruguayan theologian Juan Luis II. In 1963, they had their first international congress

Tajjeb, f'din l-aħħar parti tal-programm ħan ikkumentaw fuq dak li qal id-dottor Loredo fuq mhux biss l-oriġini tat-teoloġija tal-liberazzjoni li kif għajna bdiet minn tipi minn bosta teoloġi li kienu qed jippruvaw eh, japplikaw ideoloġiji li qasbis huma nsara biex jispjegaw il-bżonn ta' liberazzjoni tal-bniedem, imma li mbagħad spiċċaw jabbraċċaw idejat rivoluzzjonari. U rajna kif f'mumenti minnhom saħset l-Unjoni Sovjetika li kienet entità komunista ħanajdu hekk u għateja bdiet tinkoraġġixxi din il-teoloġija u saħan sitra bdew eh, jistudjawa u jagħmlu qishom alleanzi mal-proponenti ta' din it-teoloġija. mal-waqa tal-sistema komunista, twildet xi ħaġa li llum il-ġurnata qed narawha qed qed narawha quddiem għajnejna. Din hija il-teoloġiji ħanejdu hekk jew tal-libertà tad-dinja pereżempju, ekoloġiċi fejn saħansitra jagħtu kważi forma deifikata tal jagħmlu qisha Alla d-dinja eh, rajna anki l-kult tal-Paċamama li huwa kult pagan bażikament u mandu lebda bażi anki fil-ħafna popolazzjoni tal-Amerika Latina dan jirreġettaw ħiġu ma ġkunx xasmu miegħu, ma dan kollu dan jibda jinfiltra fil-Knisja. Rajna wkoll Rajna wkoll l-idea ta' tribalizzazzjoni ġi bażikament jgħidu li tribujiet primittivi m'għandhom bżonn isiru nsara għaliex m'għandhomx eh, dnub ħanajdu hekk għax qatt ma kellhom kuntatt mad-dinja li hija għax aħna nagħmlu kulħadd wieħed bidlu fil-mejjet u jiġi salvat permezz ta' Ġesu Kristu. Imma anki wkoll rajna kif anki mill-punt di vista eh, ambjentali Eh, dana il-fissazzjoni, mux fissa, kważi fanatizmu fuq eh, l-element ambientali għet wassal biex, per eżempju, tiħdu deċizjonijiet li ktar jablu sa' mill ġit anke fuq livell ekonomiku. Rajna, per eżempju, pajzi tal-Europa ma bdewx jihdu z-gas li għandhom mod naturali, u ġew jiddependu mill-gas tal-Russja. Meta bdiet il-gwerra mbagħad ma' Russja, bejn l-Ukrajna u Russja, bdew daħlin fi kriżi tant li kellhom mbagħad malajr bidlu l-policies tagħhom għax spiċċaw u għolew ħafna l-prezzijiet. Ehm, Dottor Oredo se ta' eżempju tal-Italja fejn jgħidlek illi madwar madwar ehm, ehm, l-Italja għandha madwar eluf ta' cubic meters ta' gas li dawn ma kienx jittellaw u spiċċaw minħabba fil-lobby ambjentali spiċċaw jimpurtaw bi pezzoli aktar il-gass Russu minħabba l-gwerra kellhom jispiċċaw jimpurtaw minn postijiet oħrajn li ġew ħafna iktar għolin xi seba' darbit aktar. Eh, jiena nistedilkom ħaġa ħalli anke impatt ukoll fuq l-Olanda dil-ħaġa, pereżempju l-Olanda għandek il-pajis fuq babil tal-gas li mhux qed tiġi użata u qed jiġi importat. Qed dal ħafna affarijiet tal-speċi li ma jagħmlux sens għaliex ok, l-Ewropa ma tużax il-gas imma tużaw il-gas russu, il-gas ġej mid-dinja Arbija pereżempju. Jien nista' ngħidilkom pereżempju waħda mill-problemi li kienet inqalet is-sena l-oħra eh, fl-agrikoltura kienet li l-Ewropa imponiet ħafna restrizzjonijiet fuq pestiċidi u dan kollu, ehm, allura l-biedja saret iktar olja, il-prodott saret iktar olja, bata edha eh, tipprova tagħmel ftehim ma' ma' pajjiżi bħal Brażil fl-Amerika t'isfel tal-Merkosur jidhom li dawn mhumiex marbutin b'xejn ma' daw ma' daw regoli xorta jużaw pestiċidi sa kollox u kan ħajbdew jimportaw ħafna ħafna prodotti minn hemm u l-bidja Ewropea ma kienx qed ikkompeti għalhekk Matul ix-xhur li għaddew rajna protesti li mill-bdiewa mal-Ewropa kollha. Issa, x'inhi l-konklużjoni, ħa ngħidu hekk, ta' dan kollu li għedna? X'inhi l-konklużjoni ta' dan kollu li għedna? Il-konklużjoni hija waħda, illi t-teoloġija ehm, u l-fidi tagħna għandhom ikunu bbażati fuq is-sopranatural. Ma jfissirx ma ħdux interess fl-affarijiet naturali, ma jfissirx li aħna ma nkunux favur il-ġustizzja ma jfissirx li aħna ma nkunux favur l-inġustizzja, ma nkunux kontra l-inġustizzja, skużawni, għandna nkunu favur il-ġustizzja. Imma ma jistax ikun li biex nilħu dawn l-għanijiet naddottaw ideoloġiji eh, mill-li spiċċaw fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu ħafna iktar ħsara. Fl-aħħar mill-aħħar l-estremizmu ehm, tal-Marxizmu u dawn l-ideoloġiji ħallew ħafna vittmi u għamlu ħafna ħsara għal ħafna pajjiżi ehm, imjasrin. Il-veru liberazzjoni hija liberazzjoni fid-dawl ta' Sidna Ġesu Kristu. Fit-talim li ħallaw tal-Knisja li ħallaw warah fil-Maġisteru tal-Knisja kif ukoll fl-opri tajbin li aħna obbligati nagħmlu speċjalment ma' dawk li huma nqas ixxurtijati minna.